Taylor Swift yn yr X Factor. It's time to face the music. Pam ddyla Taylor Swift canu yn yr X Factor? Dyla Taylor Swift canu yn yr X Factor he mae, mae pobl ifanc a hen yn hoffi'r caneuon. Mae gan Taylor Swift hyn ei faint o dilynwyr ar Twitter. Mae Taylor Swift wedi bod yn enwog ar safleoedd fel YouTube, Facebook, Twitter, Vimeo a Flickr. Lluniau. Dyma hi o lluniau o uh, Red. Dyma hi eto. Rydw i'n hoffi hi efo gwallt curly achos mae hi'n suitable. Pam ddylsa Tom Jones fod ar yr X Factor? Mae Tom Jones wedi chwarae o gwmpas y byd yn gwledydd gwahanol fel America, Prydain, Ffrainc ac Romania. Rhesymau pam ddylai Bruno Mars fod ar y rownd derfynol o'r X Factor 2013. Gwobr. Mae wedi gael ei enwebu am 13 wobr Grammy ac ennill un. Mae wedi ennill cyfanswm o 113 o wobrau ar draws y byd yn cynnwys wobrau Brit, wobrau, wobrau AMA a wobrau MOBO. Dyma Rizzlekicks, Jordan a Harley. Pam ddylsen nhw fynd ar y sioe? Aeth mam a dydd hymp syth, syth i rhif un. Gwerthodd mam dydd hymp 559,000 yn y flwyddyn 2012. Mae'r grŵp yma yn wych. Gadaelwch nhw dod ar yr X Factor rwan. Barn ni am mynd i rownd derfynol. Yn fy marn i, dwi'n meddwl bod ni yn haeddu mynd i rownd derfynol oherwydd da ni wedi ennill gwobrau. Rydym ni wedi perfformio ar raglen raglenni deledu arall fel America's Got Talent, The Voice a llawer mwy. Hefyd, da ni wedi helpu elusennau o gwmpas Prydain, felly dwi'n meddwl bod ni haeddu bod ar y sioe. Dyma llun. Y rheswm dwi'n dewis One Direction i fynd ar X Factor oherwydd maen nhw'n cael lleisiau'n gwych ac 'di creu llawer o caneuon i y ffans newydd nhw. X Factor. Roedd One Direction wedi dechrau ar yr X Factor, felly bydd o'n neis cael gweld nhw eto yn hun a gyda mwy o caneuon newydd. Dwi'n meddwl mae o'n syniad da i One Direction mynd ar yr X Factor, oherwydd maen nhw'n gyd gyda lleisiau da ac maen nhw gyda lot o ffans. Ffeithiau. Harry yw'r un sy'n mwyaf ifanc, Louis yw'r aelod hynna. Mae Liam ha fod dim ond un aren, sef Kidney. Llyfr gorau Zayn yw Harry Potter, dydy Zayn ddim yn gallu nofio. X Factor Roedd One Direction wedi cael eu creu ar yr X Factor yn 2010, felly bydd yn neis os bysa nhw'n cael canu ar y rhaglen poblogaidd yma. Os bydd One Direction yn cael canu ar yr X Factor, dwi'n meddwl y bydd mwy o pobl yn gwylio'r rhaglen. Mae'r band yma'n boblogaidd iawn o amgylch y byd, felly ella y bydden nhw'n gallu canu ar yr X Factor, Deyrnas Unedig, America, Tsieina, Awstralia, Rwsia ac yn y blaen. Mae One Direction gyfrifod ar yr X Factor oherwydd maen nhw yn poblogaeth iawn. Maen nhw yn cael 3 CD. Maen nhw wedi werthu mwy na miliwn o CDs. Mae Simon Cowell yw eu manager felly beth nhw y gorau. Pam? Mae llawer o pobl yn hoffi nhw, a maen nhw'n obviously'n gwell na One Direction. McFly ar y... Voice. Pam ddylai Will Liam canu ar yr X Factor? Dyma deg rheswm. Pam? Rwyf yn meddwl ddylai'r Vamps fod ar yr X Factor am ei bod yn gyfarwydd ac gynulleidfa fawr. Mae'n sy'n dda am ganu, mae'n sy'n gwybod llawer o ganu, ganeuon ac fydd pawb yn eu caru nhw. Diolch am rando. Pam, pam a pam? Mae Rihanna yn gwahanol, unigryw, prydferth, talentog, hyderus, y gorau. Ffeithiau cyflym. Mae y penblwydd ar y ail Mawrth 1988. Mae ei lle geni yn Lloegr. Mae'n 25 mlwydd oed ac ei arwydd eni ydi Pisces. Pan mae Jessie J yn haeddu fod ar yr X Factor. Mae Jessie J yn cantorus arbennig o dda, 25 oed ac talent andros o da. Mae hi'n unigryw iawn ac mi hoffi hi dangos i chi beth mi allwn ni wneud. Mae wedi werthu dros 11 miliwn o senglau byd deuang, dydy na ddim preswm ni fydd hi gallu canu gyda un o ffeinalist. Fydd na sioe da a lot o arian dod i mewn i chi fel sioe ac i ni fel Cymru. Mi fydd Jessie J yn andros o hapus i ganu gyda un o'ch cystadleuwyr chi, enilliog gwobr Dewis y Beirniad 2011 hefyd. Dewis Tiny Temper i fynd ar yr X Factor. Diolch am gwrando.

Rhai o lyniau y band. Y diwedd.